Aýaz baba gelsene ýolkamyzy görsene bir aýdymjyk aýdaýyn toponyň ýeňişini bersene. On iki mallyka. Aýt bolal. Kim gelýä kim gelýä. Ýok boldy. Birinji ornum. Biz aýdymçy däl. Biz alyp barjylar. Salam toponyň muşdaklary hem-de Myrat mollaň muşdaklary.
Hoo muşdaklary. Garaz biziň hem muşdaklarymyz bolýar da Myrat mollaň muşdaklary. Ýöne Myrat mollaň köpräk muşdagy bar elbetde. Bu gün Ada Productionna Beki dada bilen Ýedigen wideo studiýasy bilen bilelikde Nowka Hekka.
Aa bu näme üçin geldik? Awa bu noýabr aýynda haýsy aýdymçynyň klibi birinji orna mynasyp boldy? Sizi gyzyklandyrýandyr.
Haýsy production, haýsy studio? Olary häzir bilen görersiňiz.
Onda siziň ses bermeňizde, elbetde, siziň ses bermeňizde noýabr aýynda on klibi görüp başlaýar. Haýsy birinji ýer, haýsy onunjy ýer. Göreliňmi? Geliň. Farhat Öreýew. Buongiorno. Ýatla meni.
Buongiorno. Şahzod bilen ne kliw edipdir? Awa. Şaman gynançly. Ýok, ýok gynançly dä. Kliw gördüm-a. Gün gördüm welin özbek kliw. Gün gözüme geldi da. Neme?
Bir hiç hili ogurlyk ýok. Bärde hiç kim ýazmak, ýazmak gerek däl. Ýöne Farhat Öraýewiň özi Özbegistanda ýakyn ýaşansoň, o şonuňky ýalyrak, ýalyrak edip bolýar-a. Ýok. Hemem bar-a bir klip Ýarki. Owadan klip etdi. Gowy.
Aýdymam gowy.
Dogrymy aýdam, birinji ýer bolarsyň aýt. Ýöne men gynanan zadym bar, şo gyz garaşmaly-la, ony hem çagyr. Garaşmaly, çagaly zatdan öňünden çykyp, nä çykma-da çagaň bilen. Näme çykýa?
Kliba, o bula.
Bolýa, onda Farhat Öraýew, ýatla meni. Tomaşa edýär.

Haý, şeýleje aýtmasana, zordan tapdyga. Dokuzynjy orunda. Maksy Tuwakow. Özüne meňzänok. Nä özüne meňzänok diýip, Amal Elise gidip salon etdirip geldimi? Ilki sen bez kosmetika görensiň o gyzy. Awa, soňam bu şo özüne meňzändir soň. Ýüzüni ýuwup gören bolup, ýöne O birden adamçylygy zady üýtgetýän bolsa onda gatnaşýan dostlary üýtgändir o gyzyň. Meň pikirimçe ilki makşa makýažsyz görendir. Makşapsyz.
Ilki kraskasyz görendir. A. Soňundanam kraskaly görüp hem özüňe meňzänok diýipdir. A o şeýdip aýdyp çykaraýypdyr. Mark Situakow siziň ses bermegiňizde.

Haçan ýatýa bul? Ýöne işleýä-de oglan, işleýä. Işleýä, işlemedik diýsemez.
Perhat Soltyýew. Ýok, beýle aýtma.
Perhat Soltyýew. Hawa, sekinji orunda. Aýdymyň ady?
Ýatanok gijäň ýary. Goý, ýatamok gijäň ýary. Tomaşa edeliň.

Bir hili üýtgeşik ýerlerde düşüripdirler, bir hili paketler, zatlar, kabeller,
ýa elektrik bolup işýärmi agam, näme bolýar size? Bolýar, bolýar.
Jingle bells diýip tomaşa et diýsene. Hawa. Siziň seslenmeňize hormatly adamlar. Mätnazarow.

Ýa ýa ýa klim son sen tona gireňok. Tona girjek bolsaň aýdym aýtda näme üçin aýdyň? Aslynda men şol aýdymçyň Firuzaň fanady men. Dogrymy aýdaýyn. Awa sen bilýäňmi?
Sen ol düýn aýdyp goýduň şony. A näme? Men Instagram açan günümden gön birinji Firuzany. Instagram açdym a dogrymy aýdaýyn. Şu Instagram açan günümden Firuza podpisany men. Bolýa şu wagt. Yo, bolýa indi Firuza bilen bir ýerde öýk. Yo, dogrymy aýdaýyn men aşka.
Şo, he, gydyn ör diýip ýap. Hekka döner. Bärde-de gapyny kakyp ýatyrlar. Hekka döner, şu aýdym diýip hekka gany ýok durly hekka döner. Bara gidaý aňa da Astro. 30-njy mikroraýon Astrovskiý Toyota Center. Reklama etmen diýen bunu edýärler de.
Şu çagyrmak näme gerek şeýle? Şu Firuzaň aýdym barda gürrüň edenmi? A, Firuzaň aýdym barda gürrüň edenle. Ol klip mi ýa kino mi? Prosto söz ýok.
Dogry mi aýdýan? A, aýdymam gowy.
Aslynda şu režissýoram, aýdym awtoram Firuzaň özi. Özümi? Awa, awa. Firuzo. Gaty berekella. Bil Diana kino idip otyr arasynda indis kinoda çykan bolup mere parana zat aýdym aýdýalara bilýän men sonýalaka aýdym aýdýan. Aktýorlarynam saýlap bilipdirler. Ahmedem gaty gowy oýnapdyr. Gaty gowy oýnapdyr. Ahmet janyna. Gülýa başga beýle. Bal bar wideo studio düşüpdir. Wideo studio düşüp. Gaty gowy. Gülýaly serýozo. Indikide birinji ýer. Altynjy orunda tomaşa edýäs. Soňy däl.

Ýöne bir zat bar ekin bärde. Aýdymyň ady Ukladym gije. Özlerim bu fon aýlanyp böyle klibi. Ukladym gije aýdymyň ady özüňiz hem şowhun gupgun gupgun. Näme ukladym? Näme ukladym gije? Näme ukladym?
Uklamadan ukladym diýdi. Gide daş taýdan.
Ýa, ýöne aýdym daş. Karwile de bar belli. 360 kadr ýatdan çykaryp bir tasdan bir tutup bogýalar.

Bekidädem başda şuny getirenler, toýa salan bilýän sistema salan. Ha, üç owo, Bekidäde bilýän-a. Şeýle alýadyň-a biz şeýle. Gelşiksiz edip bilýän saýmana getir. Sende de öň sypat ýok. Men aslym radnoý owadan men. A, dur. Mäti täze ýüz. Hawa, ukladym gije.

Çözýär bölek uçak kysym kysym eýýär. Bolýar. Gürlese gürläp durar, dördünji orunda tomuş ediň. Nobot Ödünýazow. Mergen klip.
Bakamda sana, ýakymly maňa, söýgim sen.

Mini kinometraž diýilýärmi? Ýok, ýok.
Gysga film.
Gysga görümli film. Gaýraty, orsça gürleme. Ýa russki ostorojno znaýu da. Towran Orazow.
Nohurly kyz 144 däl. 103.
Üçünji.
103 däl, nohurly gyz 3. Nohurly gyz 3.
Towran Orazow, tomaşa ediň. Tomaşa ediň.

Nazir Habibow!
Gol! Nazir Habibow! Uýy, aýdym gidip otyran bärde, gol diýip gaty. Çempionat girip kellämizi aldyň, çempionat diýip. Dogrymy aýdaýyn. Nazir Habibow.
Ine, aýdym. Haýsy kim düşüripdir klibi? Däli dünýä, Ganat wideostudio, DK, Didar Kakabaýew. Däli dünýä.
Men ahyr bir aýdym şeý diýip bir döwjegini bildim-ä.
Janyň sag başyň dik bolsun.
Nazir Habibow
Gutlaýas agamjan. Nazir Habibow biziň top oýnumyzda muşdaklarynyň ses bermeginde birinji orna mynasyp boldy. Ýeke çykaranok Nazirin klibi. Maşgala bolup çykarýa, maşgala oglan ol. Düşünýäňmi? Bäş çaga Nazir ýeteginçede bar. Däli dünýä. Daka. Öň ady kiçikejedi. Daka. Indi. Ganat video studiosy. Ýok ganat production ujo.
Bizä bilemzok ýöne ganat. Uşak bolýa.
Bulam saňam.
Beki dädäň adyndan. Nesip etsin.
Ýör onda Naziriň ýanyna. Bossan konseptde diýdi bir da ýok eken iki de bam kara. Seret indi reska bular aýdaýly. Ne? HM Mebeliň adyndan. HM Mebeliň adyndan sowgat. Bekdädäň adyndan klipçi iň gowy klipçiň a. Klipmekra. Klipmekra. Bulam aýdymçy Nazir Habibow. Ine, üýtgedendir Nazir Habibow. Hany hany. Privyet. O, assalamu alaykum. Gowmam. Gowmy ýa-da? Ýagşymy?
Näme üçin gelenimizi bilýäňmi? Ýok.
Topany döwdüň. Göni.
Döwdüň, döwdüň. Noýabr aýyna göni.
Noýabr aýynyň iň gowy aýdymy, iň gowy klibi. Aýsy.
Däli dünýä aýdymy. Ola siz üçin ha. Alyň. Nesip etsin top on.
Hem mebliň adyndan.
Ne bilim.
Sawal muştaklama top sawal. Janyň sag bolsun. Ýene de inşallah bujum starasy rabotat was güji bilen. Janyň sag bolsun. S nowym godym s nastupaýşy. Bizem muştagdyr.
Bizem ses berendir. Bilim ina bekiň adyndan daka düşürtdäm klibi. Ganat dogrudanmy? Ganata iň gowy klip meýgera şulaýyň. Özüňiz gowşuraýarsyňyz agam. Owow. Nesip etsin agam. Gutlaýas agam.
Höwri köp bolsun.
Höwri köp bolsun. Nazir Habibow, Nazir Habibow. Eta Nazir Habibow. Nesip etsin.
Meni ynjydansyň. Şeýle bir gün geler. Ah, senem ynjarsyň. Seniň didaryňy görmek indi maňa daşda.